L-għana tipikament issir bi strofi ta' erba' versi ottonarji, bir-rima bejn it-tieni u r-raba' vers. Hemm tliet forom ta' għana. L-għana tal-fatt, għana li fiha l-għannej jirrakkonta xi ġrajja, storja tal-biża', traċedja jew storja ta' mħabba, jew storja dwar l-epoka tat-Torok. Fost l-aqwa għannejja tal-fatt nistgħu nsemmu lil Franz Baldacchino l-Budaj,

Labor Mliza, Għana li titgħanna bi tkaxkira u l-aktar bejn tnejn. Il-kliem mhux dejjem jinftiehem minħabba t-tidwir u l-ksur li jsir fil-kant. Dan l-għana jitlob sforz kbir u m'għadux jitgħanna wisq. U fl-aħħar nett, l-għana Spirtu Pro. Fatt, il-versi jinħolqu b'mod spontanju mill-għannej waqt il-kant. Ħafna drabi jsir bejn erba' għannejja, li wieħed wara l-ieħor joħolqu sensiela ta' botta u risposta. L-għannej mistenni jżomm it-temp mad-daqq u jagħti risposta minnufih

Għanafest dis-sena qiegħed fil-disa' edizzjoni tiegħu. Huwa l-ewwel edition tiegħi bħala direttur artistiku. Ovvjament matul is-snin sar ħafna xogħol. Għanafest beda minn festival li kien ħafna iżgħar minn dak li fil-fatt hu llum il-ġurnata u n-nies li ħadmu qabli ħadmu biex jippruvaw ikabbru kemm jista' jkun il-profil tiegħu. U jiena xtaqt insegwi fuq dawk il-passi. U fil-fatt waħda mill-affarijiet li rrid nagħmel Dis-sena hu li nbiddel daqsxejn l-isem tiegħu. Għanafest sas-sena oħra kien ibbażat iżjed fuq dak li huwa l-element folk Mediterranju biex ngħid hekk, avolja kien hemm ċertu elementi anki minn barra mir-reġjun Mediterranju. Però xtaqt intieh aspett daqsxejn iżjed mifrux u miftuħ. B'hekk ġie renamed bħala Għanafest Malta World Music Festival. Il-fatt li inti anki fuq search engine ikollok world music, Festival, ħa jkollok ħafna iżjed nies, artisti, management u kumpaniji li ħa jkunu interessati biex jinkludu l-festival fis-circuit tat-touring tagħhom. Dak kien wieħed mill-iskopijiet tiegħi u minn dak l-aspett naħseb li vera rnexxejna għax minn mindu sar dan il-pass

Bħala world music, bħala ġan nifsu li jinteressani ħafna u artisti illi għandhom rispett kbir lejn l-eruq mużikali tagħhom, però qed iħarsu wkoll lejn il-futur tal-mużika tal-forma tagħhom u kif jistgħu jagħmlu il-mużika folkloristika tagħhom iżjed appealing għan-nies. World music ifisser ukoll li għandek nies minn pajjiżi differenti li jesperimentaw bil-mużika ta' minn fejn ġejjin u jippruvaw isibu dak l-element komuni li jaqdu il-knowledge tagħhom u jiffurmaw espressjoni mużikali ġdida. Allura jista' jkollok xi ħadd li ġej mill-Iżrael qed jaħdem ma' xi ħadd li ġej mill-Finlandja pereżempju u li flimkien ehm, joħorġu aspett mużikali kemm xejn ġdid. U dal-forum ehm, li ninteressawni immens, interessawni għax jiena bħala bħala mużiċist u bħala artist il naħdem f'dan l-aspett għal dal-aħħar 20 sena nikkolabora ma' ħafna mużiċisti minn pajjiżi differenti. U dejjem interessani li nkun qiegħed fuq din il-pjattaforma fejn il-proċess huwa two-way, ġifiri il-kontribut tiegħi hija importanti daqs kemm l-kontribut tal-mużiċist li ġej minn kultura totalment differenti biex flimkien insibu lingwaġġ li huwa komuni. U din hija xi ħaġa li minn disana nixtieq illi nesponiha ħafna iżjed. Fil-fatt, għal din is-sena ħa jkollna varjetà kbira bħala kontenut mużikali u biex ngħid hekk għandna dawn it-tliet pilastri qed insejħilhom jiena tal-festival li huma dak li huma l-għannejja li huma biex nagħtik il-pedament tal-mużika folkloristika Maltija. U mbagħad għandna bands Maltin illi jażlu eh, illi il-forma mużikali tagħhom tkun ibbażata fuq il-lingwa Maltija, allura qed jisponu jesponu l-mużika u l-lingwa Maltija

dimensjoni ġdida fil-festival. U allura għandna għandna band mill-Estonja, għandna band li għandha l-eruq tagħha f'dak li hija tribu Tuareg mis-Sahara Desert, Umbat għanna u koll band oħra, Sirventis, li l-mużika tagħhom hija bbażata fuq mużika tal-12 u 13 seklu. Però qed huwa forma totalment ġdida. Il-band li hija bbażata fuq roots tagħha mis-Sahara Desert, eżża, il-mużika tagħhom hija taħlita ta' bejn dak li ma l-eruq folk ma' aspett iżjed rock u blues biex ngħid hekk. Fil-fatt u filwaqt li l-band mill-Estonja Trad Attack il-mużika tagħhom hija verament interessanti għax ġejjin minn knowledge base qawwi ta' dak li huwa il-mużika folk tagħhom. Fil-fatt jużaw ħafna kant antik irrekordjati minn mix-xjuħ biex ngħid hekk. Però huma mbagħad jużaw il-vuċi ta' dawn ix-xjuħ biex ngħid hekk, anzjani, u jiġi espost on stage fuq il-PA però jdoqqu jdoqqu magħhom dil-mużika verament vibrant u enerġetika ħafna.

U interessani għax xi ħadd li għandu li huwa rooted fil-Mediterran bħal Malta li jħares lejn post daqshekk imbiegħed bħal mill-Indja bħala bħala s-sors ewlenija tal-espressjoni artistika tagħhom. Però mbagħad ovvjament rrid inħares lejn pereżempju l-band Kazinska li jużaw l-element folkloristiku ta' baned Maltin u jħalltu l-istil ska u pop miegħu li li meta taqgħadhom flimkien dan it-texture mużikali huwa tal-banet ma' dak li huwa ska vera vera jaħdem ħafna. U ukoll mbagħad hemm band Maltija mistura li jogħġbuni immens illi eh, għandhom forma vera intelliġenti ta' kif jiktbu l-lirika tagħhom u jittrattaw ħafna aspetti soċjali tal-lum il-ġurnata u jindirizzaw b'ċertu mod witi ħafna li kważi kważi tittoqgħod attent ħafna għal-lirika tagħhom. Il-lirika mhix qiegħda hemmhekk tant biex timla l-ħin tagħha biss jew jitkellmu fuq affarijiet li forsi jistgħu jkunu daqsxejn trivjali. Però hemm ċertu messaġġ qawwi fil-kontenut tagħhom. Min jgħod kull dnub li jagħmel, ħalli qerru jħossu pur, min jibża u jgħix tajjeb, ħalli l-ġenna jirbaħ żgur, min ġemma l-indulġenzi jista' jmur jaqbeż il-kju, min stenna l-ġudizzju se jkun ċar bħal sema blu. Ħaġa oħra li nagħmel ovvjament hi illi lin-nies ehm, li ħajġu għal Alana Fest Motor Music Festival Ma ntihomx għażla li mhi l-aħjar ġurnata. Jiena nixtieqhom jiġu għat-tlett ijiem, għax fit-tlett ijiem ħa jaraw xi ħaġa totalment differenti mill-ġranet ta' qabel. Allura, u peress li l-prezz huwa vera attractive biex in-nies ikunu jiġu, nixtieq li nara ħafna nies li jiġu kemm il-Ġimgħa, kemm is-Sibt u kemm il-Ħadd, bejn l-għaxra u t-tnax ta' Ġunju, dejjem l-Argotti bħalma sar snin l-oħra, il-Furjana. U l-programm dejjem jibda l-ħabta tas-sitta u nofs mill-għannejja tagħna u jispiċċa dejjem għall-ħabta ta' xil-ħdax.

Jiena Anthony Curmi, iktar magħruf bħala Toni. Il-vjaġġ mużikali tiegħi imur lura fil-1985 mal-grupp Passion Blade fix-xena rock, lead guitarist tal-band, band Blades. Kiseb suċċess mhux ħażin, sifirna barra, rrekordjajna album, daqqejna live fi Franza, ħadna Malta Music Awards, eċċetera, eċċetera, insomma. Wara ħafna snin kelli esperjenza eh, fej bdejt inħoss li hemm bżonn tibdila f'ħajti globali, ġifieri bdiet mod spiritwali ħanajtek. U bdejt nisma' ħafna chill out li huwa ovvjament stil totalment differenti u għall-ewwel żammejt kollox fil-kwiet ma tilħaġ qed nagħmel. U bdejt nisma' ħafna stili differenti u l-iktar stil li beda dejjem jiġbidni lejh kien l-istil Indjan. F'dak l-istil ovvjament

L-iktar stil li baqa waħħal miegħi kien l-Indian Classical Music, u mbagħad ovvjament jiena u nagħmel l-ibniħ fi Fusion. U bdejna l-proġett Cushion basically, l-ewwel bid-didgeridoo u bil-percussion, Imma darba minnhom kellna rehearsal fejn ġibt is-sitar miegħi jiena u għamilna xi kwarta indoqqu dak l-istil. Waqafna u m'għadna x'kelma. U mbagħad jiena u Noel ħarisna lejn xulxin u għadna speċi ta' isma' int qed tħoss bħalma qed inħoss jien? Qalli iva ta'. Kelli l-percussion set warajja, għadtlu Noel, eħa nżarmawh issa għax Minn issa 'l quddiem dan hu l-istil. Imbagħad bdejna nżidu l-membri bil-mod il-mod, eventwalment ġejna fil-line-up tal-lum, issa qed nagħmlu tipikament Indian Fusion li huwa taħlita biex wieħed forsi ma jafx ta' stil tipikament Indjan imma daqsxejn westernajżjat, qed tifhem? b'ħafna stili differenti, fusion huwa sabiħ għax fil-fusion tista' tagħmel li trid bażikament. Illum il-line-up ta' Kuxin huwa Noel Scerri fuq il-lat elettroniku ta' keyboards u ħsejjes ambjentali, jiena fuq is-sitar, għandna lil Alexein Grech fuq il-drums u percussion, Għandna lil Dwayne Cassar fuq il-bass u lil Raini Kabban li hija mil-Lebanon fuq il-voice. Is-sitar hija magħmula minn Indian tanwood, jew simili ta' kowba biex niftehmu. Fiha ħafna lavur ta' njam huwa oġġett handmade totalment. Minn ġewwa huwa hollow, vojt, Fih ħafna skulturi u tpinġijiet fuqu, il-frets huma tar-ram. Propjament, fil-verità, il-classical sitar fiha ħames frets inqas minn tiegħi għax tiegħi dal-mudell partikolari kien maħdum fuq stil totalment klassiku. Però mbagħad jiena peress li naf l-istruttura tiegħu qlibtu totalment kromatiku, jiġifieri fih in-noti kollha. Għaliex għax fil-istil tagħna m'iniex se noqgħod, mhux se jkolli ħin noqgħod inċaqlaq il-frezz biex inġib ċertu noti anki minħabba d-down time fuq l-istage u x'ma nafx jiena insomma. Fih 20 korda, seba' minnhom huma l-kordi tan-naħa ta' fuq u tlettax huma l-kordi reżonanti. Rikordi resonanti bażikament il-biċċa kbira ħaj jirreżonejtjaw waħedhom jew ikun hemm momenti fej indoqqa posta jiena minnaħa tiegħi. Fuq is-seba ta' qudiem eh, prinċiparjament il-plejer ħaj jiffoka fuq erba kordi fej tagħmel il-melodiji u tnejn fejn iżomm ir-ritmu.

Jindaqq fuq key waħda, li normalment hija jew C jew C sharp jew D, forsi forsi D sharp, u C sharp hija għal kultura Indjana u ta' madwarha hija nota sakra. Kuxin li għamilna, iffjużjajna, għaqqadna flimkien il-ħoss ta' Eastern sound ta' sitar ma' strumenti li nafu bihom bħal bass guitar u keyboards u drums. Il-vuċi fil-fatt ta' Kuxin huwa element etniku ieħor għax Rainey għandha għandha fid-demm tagħha l-istil Eastern, qed tifhem. Allura jiena u Rainey qed nagħmlu ħafna xogħol minn dak. Bażikament li li nagħmlu hija domanda li ħafna nies isaqsuna speċi ta' minn fejn kif kif toħolqu s-sound is-sound ta' kuxin. Jiena u sħabi nisimgħu ħafna ħafna ħafna mużika Indjana u etnika, plus il-background kollu li kellna għax din hija importanti. Per eżempju, naw il-keyboardista ġej minn stil klassiku ħafna. Jiena ġej minn stil rock, eh, Alexei, drummer, beda bil-Beatles u l-lum il-ġurnata Ffissat fuq il-mużika elettronika wkoll apparti għax huwa DJ. Renni hija spirtu miġbud ħafna lejn l-Eastern. Issa li jiġri nintaqgħu hawn ġo xi kultant diska litteralment taqa' Waħedha, hawn ġew. U xi kultant speċi ta' naħdmu flimkien u naraw isma' għandi din l-idea, hija tajjeb għax ma nagħmlux hekk u għax ma ndaħħlux dil-biċċa u mbagħad jgħaddi mill-filtri kollha tagħna ngħidu isma' eħe hekk ġiet tajba, din nistgħu nżidu hekk.

Mela mil-lemin tiegħi Frans, Johnny u Frans u warajhom Anġlu. Ħa nġellidkom ftit. Anġlu ħa nibda bik. Liem hu l-aħjar għana, li ġej miż-Żejtun?
U għax is-siġra tal-għannejja hawnhekk għax kien hawn ħafna għannejja u hekk u għataw. Imma kulħadd hu tajjeb hekk għal das-settur, tifhem. Anġlu, x'inhi għalfejn hija speċjali għalik l-għana? Għax kont dilettant minn meta kont żgħir, kont nisma' fuq il-każett qabel u kont imur nisma' fil-ħwienet. U mindu l-aħħar ħames snin law, interessani li nibda nieħu sehem ngħanni u hekk. Hija diffiċli biex tgħanni? Trid tagħmel ħafna xogħol u studju għaliha? Le hu spontanju jkun, imma eżempju tittelef daqsxejn il-mistrieħ għall-bidu tifhem tkun għadek tibda u hekk.
U biex tqabbel u jkunu ħfif f'moħħok, tagħmel xi eżerċizzju. Le għadek il-ħin, jekk tax imbagħad taqbad suġġett ma' sieħbek hekk jew jibdihulek u jew inti u tibqa' sejjer sa dawk it-tliet kwarti aħna jew nagħmlu sija ġieli jew tliet kwarti għana nkunu tnejn u tnejn erba'. Ok, Johnny qed jgħid li. Trid tkun ġavili kun. Arja ma għandix għax mġanna. Imma imma d-doq. All right. Doq ok. Inti ġofik u kol taħseb. Bil-fors. Jek ma tkunx ġofik l-għana ma tistax. Għax dika xaħġa li trid tirrispondi li sieħbek għax tifhem fl-aħħar ta' berqa dak ta' tgħid ġo moħħok. Ma tistax ifhimni jekk ma tkunx ma tkunx għal hemmhekk ma tgħandix. Ok, l-aħħar mistoqsija, Franz. Il-botta u risposta. Dak li jkun, hekk ikun ilu jaħmi xi ħaġa ġo fih, tużawha l-opportunità biex tgħidhielu l ħaddieħor jekk ikollok xi kelma? Ħaddieħor forsi però jien ma nużajiex żgur. Inti le. Ma nafx inżomm. Ma nafx inżomm. U inti, Anġlu, tuża l-opportunità jekk ikollok tgħidhielu lil. Imma eżempju b'xajta jekk tax kif jgħidu mill-fomm il-barra. Ħalli nżommu l-għana nadifa xi parti mill-kultura tifhem u dan l-affarijiet. Prosit. Anġlu, grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil Frans, il Johnny u lil Frans hawnhekk u nħallikom tagħmlu l-aħħar biċċa.